Sen bar Aziza. Özüň ýyldyz saýyp başladyňmy näme, näme bolýar saňa-la? Aý ýok, edil ýyldyz-a saýamok, ýöne bir indi, näli, diňe bir belli bir ýerde durman, indi kän ýer lepimi çykasym geldi, başga sýomkalary-da. Sen-ä köp biljek bolýaň, jigim, köp biljek bolýaň sen-aý. Sen köp biljek bolýaň. Gitjek bu göl gitjek diýip aýdaw men gatnaşjak däl. Öňki öwreden zatlaryňda sag bol, Taňry ýakasyn diýme. Ýok, boldy diýme. Kän zat öwretdiň. Kino sungatynda-da öwretdiň, teatr sungatynda-da. Gurjak tilsimlerinem öwretdiň. Meň oňa sözüm ýok. Ýöne men dünýä garaýşymy giňeltjek bolýan. Birnäçe başga-da bir Öz başyma edesim gelýän zatlar bar. Ýene-de birnäçe adamlar bilen işleşesim gelýär. Şolar bilen. Işleş, işleş. Men saňa işleşme diýemok. O, talantyň bolsa görkez, jigim diýýän. Janyň sag bolsun, diýdi-ä. Şoňňalak gaty görüşmäli, halypa. Gerek bolsam, ine, gelerin, düşerin, ýöne başgalar bilenem bir aç işleşip göreýin. Özüm öz başyma bir zatlar etjek. Hiç hili mesele ýokdur. Arkaýyn, jigimjan. Janyň sag bolsun. Sag bol. Sag bolmaly jan. Barýa, daway. Ynandyňyz gerek. Haçan men halypaň ýanyndan gider öýdýäňiz? Hiç haçan. Sebäbi çagalykdan öz elinde ulalypdy meni. Näme üçin gideýin onda? Didar jan, neme-de, şu wagt içinde seni aýyrjak bolýanlar bardyr-da, şolara degişli boldy diýýär-ä. Mähriban dostlar, Didar jan ýeke-täk ýakyn şägirtlerimiň biridir. Şeýle-de köp sungat äleminde özüm-ä köp zat bilemok, ýöne bilýän zadymy öwredýän oglanlarymyň biri, elbetde, şägirt diýip gelip. Birnäçe şägirtlerim bar, ýöne o şägirtlerim bardyr, ýöne hak şägirt, çyn şägirt ýeke-täk bolýar diýýär-ä. Ýöne halypaň jany sag bolsun. Indi şuny diýmegimiziň esasy, şu taýda görýänsiňiz şu wideoda, gysgajyk pursatymy görüň ine, gördüňiz, dogrumy? Şuny part ikin düşürdik, part üçe başlajak bolýas. Ýöne gynandym-da.
Näme üçin?
Birnäçe kommentariý ýazypdyrlar. Şul oglanyň özi şeýle bolaýsyn-da diýip, kän gargapdyrlar maňa. Ýöne ýene-de ine halypa gaýtam sen ynandyrypsyň. Dawaý şoň yzyny düşüreli diýdi. Ana şonam men maslahat berip. Mähriban dostlar, şu düşürýän zadymyzda erbet bolup oýnaýar-a, ýa bir kemsidiji sözler diýýär-ä. Şony diýýän adamlara sapak bolsun diýip düşürýäs. Aslynda durmuşda şonýaly adamlar bar. Şol adamlar terbiýe alsyn diýip düşürýäs. Şonuň üçin sögünmäň, gargynmaň. Owadan teswirler ýazyň ýa-da tüweleme keşbiňi başarypsyňyz, roluňyzy başarypsyňyz diýseňiz, hasam hoşal bolardyk. Indi, Didar jan, şulardan häzir, Didar öýkeläp dur, şonda şunýa sözler diýip diýip, sizden diňe şo filmi düşüriň diýip aýt, köpräk teswir ýazsaňyz, şu wideoda diňe laýk bassaňyz, onda Görip kemsitme atly Durmuş wakaly filmimizi düşürip başlaýas. Razy bolsaňyz hemmejeňiz ýazýaňyz ýazýaňyz dogry süri agsaksyz bolmaz diýýä. Içinde bardyr birnäçe paşdadyr ýazjagymy ýöne ýazmaň dogan çultam didar üçinle. Onda başlaýas didar. Ýene-de sözüň bölmäkim ýene-de bir zat aýdyp geçeýin-de. Serediň-le, özüňden uly ýa birnäçe uly halypa artistlere olara polbem halypa diýilýär. Ýöne men gönden-göni ilkinji we ýeke-täk öz halypam bolan indi Begmyrat Çaryýewdir. Ýatdan çykarmaň.
Onda näme? Janyňyz sag bolsun, laýk, repost, paýlaşýas wideony. Sag boluň.